yani 30 days kan mondo okaw 21 omedo chike wiye koro obedo 30 days lakini uhuru ni totemnwa malate lakini otherwise onge wach nyakusa nyakusa nyakusa eh, onni onge kapela nyakusa eh, aluongi didi Luonga didi yawe. Aluongi didi yabro ko. Luonga didi, luonga didi. I choke. Eh. Aluongi didi ti onego bed aluongi dichiel ti yie ni antie. Nadich.
Idi panade tineno ko uru kelo gik mang'eny ka eh. Satan miya mesa kanyo, miya mesa kanya bede. Idi bet ga mesa. Hey!
miya kom. I. I. Nyakusa in wacho uru ni ok neni. Dongo neno na ema me agamo ni ko. To ok ing'era achaya ma achaya be in go. Ok achayi. Ne ok anyuomi mondo mi ichaya. Mm. I chil na mana nyuomi dak ni wach ni i bush ne bush na bit mana tero dalo. Jesu. Apenji ni dong na nyuomi mondo ibi tedi. Na nyuomi ni mondo ibi tedi ok ni bi chanda abro goyi. I satan. I mi laptop no. Ee, ouru oketo gik moko matek, po matek malich. Ouru oketo gik moko matek, piny orid malich ma ok anyal. Miya laptop no eko ada chako timbe ka. In kendi ema ne ouro keto ni. Mm. Miya laptop. Ouro noketo ne ng'ato ang'ata. Ng'ata ng'ata manade. In oketoni. Donge nyaka in?
Eh, to ka an kod iwacho ni noketo na nikech an kodi. Donge an mana nyuomi. Oh, eh.
Awinjo. Ni laptop ka. E pod ing'iyo ng'a dogot kuji to aluongi. I. Ima nyako ni oketa kama lit ma ni Okay, nyakusa. Hey. Nyakusa yo. Mia mo. Hey. Giga go ada record ka te an wacha fulu no lama. Ola ma giga go sani adwa mana record ka te. Mogo be oketigi kafiu. Mogo gi kafiu to koro. Duok mogo no mondo, duok mogo no ot mondo.
Mogo no oti duo ka kendi. Oka mi ruo ikelo mogo. Ng'ongi sini kel mogo no ka. I nyako duo ka e. Koro wadwa chako dak gi rules. Bi ka.
I.
Od ni nyaka dag gi rules. Od no ngene no no ka rende mondo mi daga daga oyuma yuma kokinen dag no. Matres no bonego bene nende gi rules. Iwinja? Gik moko dhi gi rules and condition. Without that, no.
akendiwinja rules mokwongo en niya ineno gimoro amora mandike ei ot kanyo eko mandiko ni kafyu mane minyalo tiyogo mandiko ni lockdown mano ok itigo nyaka chieng' lockdown 30 days rule iwinjo
nuo wach mineno awachono ni nyaka chieng' nyaka chieng' 30 days awacho ni nuo wach be wach miya mogo kanyo satan mon masani iketo bith Kata na we kendi. Koro mogo motedo kata odiochieng' achiel ni to koro ang'e ndika ang'o tiwe. Odiochieng' odiochieng' achiel manade miya mogo. Ne mogo. Kata na we kendi.
Ne mogo miwacho ni dwa ndiko. We yuko mogo no kok inene yuko no. Mogo mondi morumo.
Ket mogo no piny.
Mogo no ada divai. Gem na sofia mitede ga kuon. Gem gem na sofia mitede kuon. We ng'iya kok inene ng'iya no choke. Ibiro ringo. Nyapolo. We baro wiya. Ii. Basi wako miaka tamani hao. Giga gini.
Ng'e pesa mana ng'eyo go gigi koko notera. Gen gino ke gino ke ka e satan abro go. Bika bika sama andi ko gik mane kere ngago bika sama andi ko gik mane ko ting'e. Dongi nane ni buoga makata korak. Abuogi manade mogo ni oromo nyaka chieng' 30 days room.

Oriko ni ma indiko?
Indik mos. Gima ndiko ka som gi isomo gima ndiko ka. Kafiu, kafiu, kafiu cha.
Kafiu cha. Indike nang'o? F cha.
Yo. Nyimbe kata achedo dhako moko dhi kata sikul. Kang'eyo maber. Dong adwa ni nyipuonja gi gito kane kipuonja. Mana ndiko kafiu.
To kindik kafiu e moro ne tindik ma ah, ah. lockdown. Eh, andike mang'eny. Idwa ni mang'eny ema ndike e, e, e kafi. Eh, mondo wated mang'eny. Eh, mondo ited mang'eny.
Eh, nikech irundo, an ok arundo na robi ka. Idwa yie, idwa yie gima uro timo no, idwa yie ni ambe kare ambe ang'e tije ga. Indiko mae. Koro ma lockdown.
Mogo no romi tedo. Nyaka duogi. Nyango mogo no to tine a. Nyako sa we don't record, akok ne ni dondo dino. Mogo wanyango wuoda kende machamo yawa. Eh.

Nakutabrogoy. Ager manade, mana ka widong ninge nage. I, mana ka widong nage nige. Koso ni kiaga nage, satan. Gerna ni kia kuma nae. Gerna ni yohi. Mi agas.
Kate gas no, can you divide that gas into two, two, into, into, into, into two? mabat mar gas ma wiye iwinjo eh koro mae ma koro e thorax eh koro wan gi thorax gi abdomen koro mae ma gana mi ka fiu gana mi itedo manade bukinyaonge ot

Game na gine machielo, game na gine machielo na kete sende moko. Yaani ndio pogo sende. Mimi ya traf machielo da pogo sende. Tie sende monego be ni uchieme, emi onyango chieme, gi san monego be ni ok onego be ni chieme. Sende madongo go ane mana ng'eyo ni mondo mi achieme. Onyango na kama pod tin, ma kitwa nyisa ni dwa yiero ne sende. Ket na agine piny ka kok iduogi irong koda wach.

Hey. Onge neno TV nyaka chieng' aduogi after 3 days. Uro nega jo. Uro nega. Ben.
Ne. Giga gite asesoka. Mm. Iwinjo? Ka yudo ka one is missing you are also missing in this house. Or else. Listen to me or else. Nyakusa or else. Or else. Or else dang inega nega, dang iyie ni kare dang iyie ni kare nying mano puko puko mano miya no dang iyie ni kare gimomiyo nadonjo gi.
Kaw gigi duoki.
Kaw gigo one by one duoki. Ready.
Worry. I.
Reti nyakusa. Eh, ya dhako to nayudo ndi. Nyathi ber, nyathi ber dhi gi duogo. Ka ka ka gas ni duogi. Ka gini gini kete. Ogi ket no amuki nya mafuta wa bitigo. O ka ti nyaka chinga duogi, ket iro yi kuti. Eh. Mogo ni. Eh. Moga kwano kae, moga kwano kae. Ni na kwano mogo kae gi laptop. Koro kwachie.
Ayude ni medo mogo mantiere ka. Ayude ni medo, ayude ni medo.

Dani keta kidako keta malich adon rapile ka pile. Ohuru temo keta ma adon duok gi dhako kaw gini duoko. Nyaka jirani ang' ong'e ni in ning'e oti. Ireni manade kata ka ging'eyo ok TV ok nodhi e pesana. Koro en pesa ni. We ting'o TV no kokine ni ting'o no ting' TV no maber. Ating'o nade? Ting' TV ka. Ka. Hey. Ke TV no. Wuoth giti vino mos. Dhako to nayudo ndi. Dhako to nayudo ndi. Ya to uri timo na malit eh. Ya dhako ni dong da sedwoko kata dala yawa. Odhi oywe dala kata ka anabiro manyo kae go uru. Otherwise onge wach nyakusa. Nyakusa. Duoka. Kaw gini tero. Ma iluongo nang'o? Madong giri matich. Iluongo nang'o?

Ii, za kuma nani batu ukoreke dichuo. Ii, sata.
Omera, injinio kido dhako ka yudo onruok sate sate. Sate sate nyathi to nyasaye nochwe gi pesa gi raba. Nyathi yo mpoy. Nyathi yo mayoma tisi. Nyakosa. Nyoks.

Nyasachielo kaka otuon kawuono ni ng'ato nende bada koka dhi muchari to en odhi osuptal ka dhi osuptal to en odhi muchari okawuoni kawuoni taneko Nyasachiel kawuono ni taneko kawuono ni taneko ah, kawuono ni taneko kawuoni eh kijana